Biex nirrispondu din l-ewwel mistoqsija. Ehm, irridu naraw l-istruttura tal-wiċċ tal ta' dawn il-ħrejjef ta' ġuħan. Imma nixtieqkom tagħtu daqsxejn każ ta' dan li se naqralkom, li kien parti mill-konferenza fuq il-Baħnan Makak li kienet saret bejn is-seba' u l-għaxra ta' Diċembru tal-elfejn u sitta. Il-Baħnan Makak, bħal ġiħan tagħna, Huwa wieħed mill-iktar figuri kumplessi fil-kultura tan-narrattiva folkloristika internazzjonali. Minn banda, bħala promotur u fundatur tal-kultura tal-post, fih il-karatteristiċi tal-eroj. Mill-banda l-oħra, għandu l-parti tal-bniedem mill-agħar u ta' ksir ir-ras u jeħodha kontra l-ordni ta' bħalissa. Jista' jidher waħdu, imma Tazikwiet ikun l-alter ego tal-eroj reali. U 'l dan jgħinu biex jistagħna b'karatteristiċi pożittivi. Il-Baħnan Makak fih kulma hu ambivalenti jew negattiv, bis-saħħa t'hekk hu figura didamika tabilħaqq. u li anke jekk għandu kwalitajiet u karatteristiċi differenti, jidher fil-folklor tal-popli kollha u fir-reġjuni kollha bla rbit maż-żmien jew ma' fatturi ġeografiċi. Din il-konferenza, li referejt għaliha, tal-2006, trid tisħaq fuq dan il-fenomenu tal-baħna makakk fil-Mediterran u 'l hemm minnu. Minn banda l-pajjiżi tal-Ewropa tan-Nofsinhar, mill-banda l-oħra r-reġjuni Iżlamiċi tal-pajjiżi tal-Mediterran tal-Lvant u tan-Nofsinhar. Il-parteċipanti jridu jistħarrġu l-karatteristiċi reġjonali differenti tal-figura tal-baħnan makak, dejjem jiddiskutu r-rabtiet li jista' jkun hemm bejniethom, l-aspetti komuni li jirkbu fuq xulxin, u l-kunċettwalitajiet għal kollox differenti fuqhom. Irridu nisħqu l-iktar fuq il-karattru transnazzjonali tal-kultura tal-baħna Makak, jiġifieri jekk wieħed jistax jiddefinixxi din il-kultura indipendentement mill-fruntieri deċiżivi fil-livell reġjonali, nazzjonali, kontinentali u hekk. Fl-aħħar nett, sa ssir diskussjoni fuq is-sehem li jista' jagħti l-folklor u l-karattri ewrenin tiegħu lill-kuxjenza Ewropea. L-Antieroj L-antieroj predominanti fin-narrattiva folkloristika Maltija huwa Ġaħan, il-baħnan makabr popolari ma' kulħadd, f'Malta sal-lum. Madankollu, fl-ewwel nofs tas-seklu għoxrin kien għaddej sottokurrent storiku li permezz tal-letteratura tat-tfal immanipola r-rikkezza diskursiva tal-kultura folkloristiċka Maltija, tant li Johann intwera bħala idjota. Xi minn daqqiet jiddefinixxu l-aneddoti tiegħu imfawra bl-għerf, ħażen, makakkerija, tradimenti bħala stupidaġnijiet. Għaliex l-umoriżmu? Ir-riċerka u l-pubblikazzjonijiet ta' George Mifsud Kirkop jisfidaw din l-asserzjoni psewdoxjentifika li saret ikkristallizzata fl-irsien Malti Ġaħan jiġbor fih l-għerf verbali u tipiku Mediterranju, b'tendenzi negattivi, u jidħaq bih innifsu u bin-nies. L-umoriżmu mhux biss mezz biex jinżamm l-interess fil-ħrafa. Fuq kollox, jiffaċilita l-fehim ta' dak li qed jiġri B'hekk in-narrazzjoni tkun iktar effettiva u effiċjenti. Ġaħan bħala kritiku soċjali. Għalkemm artifiċjalment juri imġiba antisoċjali, il-Baħnan Makakk Malti huwa wkoll kritiku soċjali. jidħol għal min qed ibati u insulentat. Huwa mezz poetiku biex jesprimi l-għerf tal-poplu billi jidher ta' buffu. L-istejjer tiegħu huma ritwal ta' ribelljoni li jippreżentaw mod istituzzjonalizzat kif tesprimi antagoniżmu lejn l-awtorità. Il-folklor kollu hekk. dejjem antagoniżmu kontra l-awtorità. L-aneddoti tiegħu, jew praspar, jiffurmaw is-sovverżjoni temporanja t'ordni simbolika konxja fl-interessi ta' subkonxju li jrid igawdi li jrid igawdi. Ġaħar għandu d-dover li jibdel il-kaos fil-kosmos id-diżordni soċjali fl-ordni, l-imċajpar fiċ-ċagħar, l-iżbilanċ fil-bilanċ, li joħloq il-ħajja u l-univers simboliku ta' ħajjitna. Ir-ribelljoni fil-folklor. Huwa fid-dawl ta' dan li qrajtu, wieħed irid japprezza l-ħrejjel, Praspar, li se nitkellmu fuqhom. Sew meta ġaħan iġib ruħu ta' idjota u joħroġ lil ommu u lil missieru ta' ineffiċjenti, kif ukoll meta jkun makakk. Ġaħan juri l-ispirtu ta' riberljoni kontra. Jesprimi l-għerf tal-poplu billi jidher ta' buffu. L-istejjer tiegħu huma ritwal ta' ribelljoni li jippreżentaw mod istituzzjonalizzat kif tesprimi antagoniżmu lejn l-awtorità, il-folklor kollu hekk, dejjem antagoniżmu kontra l-awtorità. L-aneddoti tiegħu, jew Praspar, jiffurmaw is-sovverżjoni temporanja t'ordni simbolika konxja, fl-interessi ta' subkonxju li jrid igawdi, li jrid igawdi. Ġaħan għandu d-dover li jibdel il-kaos fil-kosmos, id-diżordni soċjali fl-ordni, l-imċajpar fiċ-ċar, l-iżbilanċ fil-bilanċ, li joħloq il-ħajja u l-univers simboliku ta' ħajjitna. Ir-ribelljoni fil-folklor. Huwa fid-dawl ta' dan li qrajtu wieħed irid japprezza l-ħrejjef praspar li se nitkellmu fuqhom. Sew meta ġaħan iġib ruħu ta' idjota u joħroġ lil ommu u lil missieru ta' ineffiċjenti, kif ukoll meta jkun makakk. Ġaħan juri l-ispirtu ta' riberljoni kontra l-awtoritajiet. Issa hawnhekk se ntikom l-analiżi tal-ħrejjef ewlenin ta' Ġaħan. Imma hawnhekk naraw biss l-istruttura tal-wiċċ. Intkom tridu żżommu f'moħħkom dan li għadni kemm għedtilkom biex taraw struttura iktar fonda. Il-parti l-kbira mill-ħtija ta' min hi? L-omm waqt li rabbietu nfisset, protett iżżejjed u ħallietu jitgħażżen kif jakkuża żewġha, isselfitlu libsa għat-tieġ, libsitlu l-ħanżira kollha deheb, x'aktarx kellmitu dejjem ta' kbir, bir-riżultat li ma qabadx it-tifsir idjomatiku tal-lingwa. Maż-żmien, Hu kien jieħu kollox letteralment. Ara Xtumme numru ħmistax, Ġaħan, paġna 37 sa 40, fejn ma jikkwistjonax għala l-mara ma titkellimx. Dan hawnhekk issa sa jidħol, tista' tidħol il-mijopija tiegħu. Dan jidħol jaħdem ma' wieħed ibigħ id-drapp u dan itih biċċa xoqqa biex ibiegħha. U dan imur is-suq u jkun hemm statwa ta' mara. U dan jaħsibha mara mara ħajja għax ma jarax appuntu, ġifieri il-handicap tiegħu mhux biss l-injoranza, għandu handicaps differenti. Issa dan ir-rasa tkun tinqala' bħalma kienu ħafna mill-istatwi antiki bidlulhom ir-ras skont l-okkażjoni. U din ir-riħ kien jagħti kien jieħu minn wara, allura x'inqal xi nsaqsiha tridx ix-xaqqa, niżlet rasha għax imbutta r-riħ u din fehemha b'iva. Alla ittini l-flus għada? Iva wkoll. Eh, l-għada mar, ir-riħ kien min-naħa l-oħra. Allura kull darba rasha tmur lura, ġibt il-flus? Allura fehemha le. U b'għaseb fl-aħħar tellethomlu. Qabad ġebla, tifaħħilha rasha. Kisrilha rasha u minn rasha joħorġu ħafna liri tad-deheb. Ehm, mela dan, din il-kas tal-istatwa, hija riżultat ta' l-ewwel nett injorant għaliex Ma stenniex tgħid inqar xi ħaġa, inqar l-iċken kelma. Ehm, u u ma kienx qed jara miskin, veru ma kienx jara. Issa, imbagħad meta marru t-tieġ, omma qaltlu biex joqgħod il-bot min-nies. Daqqaleb borma, kienet imġemda jew kaldarun, qalbi qiegħda fuq il-libsa bajda għamilha kollha ġmied. F'dawn il-kundizzjonijiet nistgħu nikkonkludu wkoll, imħabba l-awtiżmu li jagħmlu diffiċli jikkomunika. Hu għalhekk kien diffiċli jikkomunika għax kien awtistiku. Din iddiskutejtha xi sen ilu ma' Dr. Elena Tanti Burlo u qablet miegħi mija fil-mija li kien hu u jiena mort daqsxejn iktar 'il bogħod u nnotajt li kellu s-sindromu Asperger. Diffiċli jikkomunika u għalhekk kien emarġinat u dan qatt ma jissemmew li kellu ħbieb. Ma kellux xejn. Mela, sal-ewwel kwart tas-seklu għoxrin, il-personalità ta' Johann fin-narrattiva folkloristika Maltija. Mela, min jurihielna? Luigi Bonelli, għandkom id-dati, Ħan Xtume, Berta Ilg. Ġabru etnotesti bit-Taljan, bil-Malti u bil-Ġermaniż, Taljan Bonelli, bil-Malti Stumme, jagħtina phonetic script, ġibt il-ktieb tiegħu li ħareġ fl-1904, kif qegħdin taraw phonetic script, imma b'dak għax Stumme ma kienx qed jiġbor imħabba għall-folklor, Stumme kien qed jiġbor bħala lingwista. Fil-fatt, naħseb jiena, Stumme pprova jiġbor minn minn ċeti differenti

fi żmien sitt snin, il-pras Spartak hemm u żell, varjanti Beltija għal ġuħan tar-raħal. F'dawn kollha naraw iż-żewġ naħat ta' ġuħan narrattivizzati kif għadhom sal-lum. Kif jidher f'Ġużè Cassar Pullicino, kull fejn taraw GCP, Ġużè Cassar Pullicino, Jiġbed il-bieb warajh billi jġorru l-knisja fejn ommu. Din inġabret minn Birkirkara darbtejn. Tgħidlu ma joqgħodx bil-libsa ġdida fejn joqogħdu n-nies iqgħad fuq il-borma mġemmda kif semmejna. Din inġabret mix-Xewkija. Qatel il-ħanżira msemmna, qattagħha flieli fuq il-kromb fl-għalqa u kielu wielu l-klieb. Mela jekk ommu qaltlu li jridu jagħmlu il-ħanżira joqtluha u jagħmluha mal-kromb, il-kromb kien għadu fl-għalqa u dak minn għalih għamel xi bravura. Mela dan huwa stejjer ta' niesna li ħareġ fl-1967 imma kienu nġabru fl-erbgħinijiet u fil-ħamsinijiet ta' Ġużè Cassar Pullicino. Issa, hawnhekk tajtkom it-tipi. X'inhu tip? Tip huwa biċċa minn ħrafa li waħdu jagħmel sens kompletament. Meta ngħid motiv, motiv huwa l-iġ kemm biċċa. Imma waħdu ma jagħmilx sens, pero' għandu funzjoni biex il-ħrafa tinftiehem. Jekk ma jkollux funzjoni l-motiv, allura mhux motiv. Jekk jiena għandi ġgant li jekk jilbes ċertu żarbun li bih jagħmel pasta seba' mili, allura dak huwa motiv. Jekk jiena ngħid iż-żarbun biss, M'iniex qed nara funzjoni. Mela, hawnhekk tajtkom it-tipi. Għax kieku kelli ntikom il-motifi, mhux bil-v, bil-f, motif, motifi. Kieku kelli ntikom dawk jiġuni xi nofsi oħra. Mela, għandek ta' iġbed il-bieb warajk, ta' li ta' banju lil oħtu tarbija sa ma taqtilha, Issa, lill-ġgant, qallu, Minn fejn se tagħrafhom? Għax tħalltu n-nagħaġ tiegħi ma' tiegħek. U Ġuħann qallu, Għax tiegħi għandhom toqba taħt denbhom. Mela, marra qaxxar il-ħanżira, telagħha fuq il-bejt, Is-suf tar kollu mar-riħ. Eżatt, ma jarax allura ma ndunax li s-suf tar, u qallha kieku għajjat għandek suf m'għandekx. Mela, mara qaċċat s-siġra, illestija maqtugħa minn qabel għall-ġgant, biex malli l-ġgant jipprova jqaċċatha jaqla' f'wiegħdu, u din inqalgħet mal-ewwel. Jagħsar ġebla. Il-ġebla ma kienet xejn ġebla, kienet ftit frak flimkien mal-ħalib. Allura x'ħin mar jagħfasha ħareġ il-ħalib minnha. Imbagħad hemm l-isfida tat-tfigħ. Ikun hemm ġebla kbira u l-ġgant jirnexxielu jitfagħha nofs mil. U dak jgħidlu le nitfa' aktar 'il bogħod, tara dak il-vapur hemmhekk? Inwaqqgħu b'kollox, biċ-ċorma b'kollox. Le, le, dak m'għandhomx, mhumiex parti mill-isfida. Allura jiffranka ilu, u mbagħad ġaħan, bħala aside, jgħid lanqas inqandilha ma nifla aħseb wara nitfagħha. Issa, jitfa' l-ġgant. tat-toqba fis-siġret tilkom, iħaffer it-toqba qabel, mhux ta' li jqaċċa, ta' li jħaffer it-toqba qabel. U mbagħad jgħid jagħti daqqa ta' pom fis-siġra u dik tinqala għax kienet diġà mħaffra. Ehm, issa, Dawn għednihom, intelliġenza u bluha. Issa hawnhekk dal-intelliġenza u bluha għandna referenza għal Attard, Anton F. Attard, stejjer minn Għawdex, u referenza għal Ġorġ Mifsud Kirkop. Imbagħad tal-merħba lill-ħwejjeġ, mela n-nies is-soltu ma jagħtux kasu, għax kien libes libża ġdida kulħadd jifraħ bih. Mela Tqabad il-platt tal-ikel, tefgħu u l-libsa libsa kul għax in-nies lilek iridu. L-inħasa li tilgħet u tmut. Inħasa b'orma. Mela issellef inħasa u meta mamma mija. U meta mar iroddila lil min silfitilu Tabor Mazeira, magħha. Għadtlu din? Alla x'kemm damet għandi, kellha tarbija. Allura meta reġa' mar jissellef, tagħtilu bil-qalb biex jerġa' jtiha Bor Mazeira oħra. U dan ma taha xejn. Qaltlu hemm x'minnha l-borma? Alla mietet. Telgħu quddiem l-Imħallef U dan qatagħha favur Ġoħan. Però talli Ġoħan prova jfotti, qal fotti. U dan qatagħha favur Ġoħan. Però talli Ġoħan prova jfotti, qalha li ffrustar bħalma qalgħetu l-mara. Biex ikun ġust. Bdil bil-qligħ. Pereżempju, ikollu ċiċra tikol ilu tiġieġa. u jieħu t-tiġieġa. Mbagħad imur iħalliha għand xi ħadd joqtolilha s-serduq u jibqgħu sejrin hekk u kull darba n-nies iċedulu u fl-aħħar jispiċċa baqra u jbiegħu għadd mil-liri. Hemmhekk naraw ukoll kull darba li jaqla' xi ħaġa jmur jieħdu lil ommu. Hemmhekk naraw kemm kien dipendenti fuq ommu. Lanqas kien jimmaġina li u kien jgħidilha li jrid jiftaħ negozju, jrid jibda negozju. Imma xorta kien jurihom lil ommu, jew itihomlha. Imbagħad meta jsegwi l-istruzzjonijiet letteralment, bħal ta' iġbed il-bieb waraj. Issa, l-idjotiżmu ta' Ġaħan jista' jkun biċċa riżultat tal-mijopija li wiret mingħand ommu u l-vjolenza, il-vjolenza ta' missieru. L-idjozziji tiegħu f'forma ta' kritika lil ġenituri li ma rabbewhx sewwa. Waħda tfisser u l-ieħor isawwat. Ma jiġilfx f'moħħu li bniedem ma jistax fiżikament ikollu muniti f'rasu. jiġifieri ma jistax jaċċetta l-fatt li waqgħu l-flus minn rasha. Jaħli ħamsin skud fuq pony se jmut. Erġajna, ma jarax u ma ndunax li l-pony kien marid mejjet u fil-fatt miet. U jħallas ħamsin skud. Iħalli l-kirxa tmur mal-ilma baħar. Imur jaħsel il-kirxa. Darba veru talbuh jaħsilha, imma darb'oħra ħadd ma talbu jaħsilha. U din jaħsel, jaħsel, jaħsel u din tmur mal-ilma. Jara vapur ixejjirlu dawk jaħsbu li ġralu xi ħaġa u jiġu. Ara u din indafitx il-kirxa. Eħ u dawk, tista' taħseb. Jismot il-oħtu tarbija. Jiġbed il-bieb warajh. Fix-xtumel numru ħmistax ibih id-drapp lill-istatwa. Ma jindunax li l-pony sa jmut. Issa. Tant ma jarawx l-omm u t-tifel, l-omm u Johann. Li jiġi wieħed li tilef kollox. I fejn sejrin? It-tieġ! U dan sejrin bil-ħanżira, il-ħanżira mlibbsa tagħmira deheb. Titnerfaħħilkom iva. U dan ifetfet quddiem bil-ħsieb li jisraq il-ħanżira u d-deheb. Dik qatt laqqas ħarisle wiċċu. Qallu, Hawn int! U da x'induna li ma jarawx, niżżel il-qazziet, ippoppa l-warrani, Alla rajtu wiċċi issa? Qaltlu hija, wiċċek f'attari u imnieħlek tawwali! Hu kien jaf żgur li ma jarawx. Fix-xhur minn Numru 25 jitlef id-debba. Għal tikka jiġifieri jibqa' jimpika u tilef id-debba u l-mara x-xiħa tagħtu xkora mimlija xaqquf flok għax kull darba jħalli xi ħadd joħodlu ħsieb il-ħaġa li għadu kemm akkwista. Il-vjolenza. Fi Xtume 15 ġie ħan jitfa' ġebla r-ras l-istatwa għax ma tridx tħarsu taxxa. Li qisu mod kif ġie ħan l-idjota ħelsu minnu. Għaliex? Għax ma kinux qegħdin jindunaw li anke meta ġie ħan ikun idjota qiegħed juri l-protesta kontra s-soċjetà, kontra l-awtorità. Allura insomma da miet. Naraw li l-missier kien ikollu poter assolut fuq il-familja. U l-mewt ta' Ġan donna donna ġġustifikata biex l-omm u l-missier jibqgħu flimkien. Tant li l-missier ġie lura d-dar, il-missier mar jaħdem 'il bogħod, alla m'iniex ġej illejla. U ġie, kellu premonizzjoni li l-mara se jiġrilha xi ħaġa. U ġie, u veru kien hemm ħalliel id-dar. Ħalliel li kellu revolver, li kellu sikkina, jiġifieri l-iskop kien joqtolha kieku. Il-manipolazzjoni. Fi Xtume ħmistax, sid il-ħanut tad-drapp jagħti biss, kif jiġi mmanipulat, jagħti biss ftit mill-flus ta' ras l-istatwa. Raġel li tilef flusu joħodlu ħamsin skud ta' ħmar kważi mejjet ilaqqas mhu tiegħu. Bniedem iddisprat jew meta bi ruħu sejr it-tieġ magħhom biex jisraq il-ħanżira u d-deheb. Fi Xtumm 28 li ġabar minn Civitavecchia, sa ħalli ngħidilkom ħaġa fuq Xtumm. Xtumm meta kien ikun fiha d-djalett, il-ħrafa, Ma kienx jgħid minn fejn hi, kien jikteb mixed dialect u ma jgħidx minn fejn hi. Jiġifieri meta kienet tkun Malti standard, allura nistgħu nagħrfu pereżempju dak qal minn fejn hu, Citavecchia, l-Imdina jiġifieri. Il-qattiel ta' tliet kapuċċini, Arabi u Daħaq Biedan, dan kien kriminali, U xewha tliet kapuċċini li l-mara ħbiet fil-forn, xwihom fil-forn. Imbagħad qagħdu jwaħħlu f'xulxin ta' min hu t-tort hu jew il-mara, insomma fl-aħħar qal, ħalli nsejjaħ il-ġiegħan, intih lira u jieħu għodhomni. Eeh, mela, ħadlu wieħed. Ma qalux li hemm tlieta. Mela, xħin ġie lura għal lira, qallu. Qallu daġġi lura l-kapuċċin, Erġa' mur idfnu. Erġa' mur itfgħu il-baħar. U dak reġa' mar bl-istess lira jitfgħu il-baħar. Raġel ġie lura, qallu erġa' ħudu. Hu kien it-tielet wieħed u ħalas minnhom b'lira. Hu ġej lura, jiltaqa' ma' kapuċċin ta' veru ħaj fuq il-ħmar u qallu, Għalhekk, mela, qed tasal qabli għax int fuq il-ħmar u jien bil-mixi, u ħadtu. Mela. Jiddeċiedi bla ma jippjana. Dan sindromu parti mill-awtiżmu li għandu. jagħmel ta' rasu, parti mill-awtiżmu li jsofri minnu. Ġaħan jiġbed il-bib warajh, Ebony u l-oħt idum jiskunjawlu. F'ġaħan wiċċ jiġri qatel l-għoġol u mar jaħsel il-kirxa u jsejjaħ vapur biex jaraw indafiċ. Issa, dawn huma t-tipi ta' wħud mill-praspar. ATU Arm Thompson, Mela dawn kollha, kollha jinsabu fil-indiċi tat-tipi li ħareġ fil-ħamsinijiet u tinduna iġiblek f'kemm pajjiżi jinsabu u jinsabu f'ħafna pajjiżi differenti. Issa hawnhekk għandna ta' ilg, ilg iġġib xi sbatax-il waħda ta' ġaħan apparti ta' kemm hu żenn, eh. Imbagħad di tajba. Ehm, Eħe. Bonelli ġib waħda. fejn tifel intbagħat jieħu sample tal-urina u ħadd ommu eh u fl-aħħar li l-ispiżjar qalu tiegħi fil-wiċċ qiegħda. Issa, dik kollha qegħdna bħalhom dawn diġà huma tipi differenti. Issa, farini dan figura nisanej mhux importanti. Dan kien ikun bit-Taljan. Għandu tliet volumi. Eh, u ġaħan jidher idiota f'disa tipi minnhom. Issa dan biskop għamilhom kienu maħsuba għal studenti tal-klassi l-għolja jiġifieri tas-sinjuri, u għalhekk ġagħal jiġi identifikat mal-klassi l-baxxa. Imħabba f'hekk, l-iskop ta' Farini kien psikosoċjoloġiku. Hawnhekk għandna t-tipi ta' Farini, issa Farini jew adatthom jew traduċihom Dan kien jgħallem Umberto Calosso. Imbagħad għandna frażeoloġija proverbjali, hemm iżjed minn dawn ftit eżempji li għadna ngħiduhom sal-lum. Tkunx ġaħan, din ngħiduha jew x'int ġaħan ngħiduha ta' spiss. Issa, La Perla u Ibi Vella u l-kotba għall-iskejjel. Issa daqskemm Farini kien pro-Taljan, sewwa, La Perla u Ibi Vella kienu pro-kolonjali. Fl-1920, Albert V. La Perla kien direttur tal-iskejjel elementari u wara tlettax-il sena sar direttur ta' edukazzjoni. Ried jirriforma t-tagħlim tal-Malti fi żmien il-kwistjoni tal-lingwa. L-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti ħarġet b'ortografija ġdida 1921 u tagħrif fuq il-kitba Maltija ħareġ fl-1925 bħala l-metodu l-ġdid tat-tagħlim. Kien EB Vella kien assistent spettur, appoġġjah billi ġabar għadd ta' liema l-ġabra ta' war, is-sitt volumi ta' ġabra ta' war b'hekk saru. EB Vella ġabar għalliema differenti, kulħadd jillesti ktieb, fosthom Ġorġ Pisani, il-poeta jiġifieri. U b'hekk ġiet ikkompilata l-ġabra ta' ward. Per eżempju jien l-iskola ġabra ta' ward kelli. Ommi u ħutha ġabra ta' ward kellhom. Imbagħad daħlu oħrajn. Vella kellu personalità qawwija u perspettiva kulturali mill-aqwa. kien pro-kolonjali u favur il-livellar tal-klassijiet soċjali. Fost affarijiet oħra personali, kien jagħlem il-missieri u x'ismu, u missieri kien iffissat bl-Ingliż. Jiġifieri, daqskemm għaddielu. Barra minn hekk, kien jiġbor il-Pjazza tal-Mosta, kien jiġbor madwaru numru ta' żgħażagħ u joqgħod jgħidilhom fuq l-aħbarijiet, joqgħod jgħidilhom li jfettilhom. Imma kienu jieħdu gost u kienu jdumu flok ma joqogħdu fil-każin, joqogħdu jisimgħuh. Mela, l-Ingliż fil-Malti saru iż-żewġ lingwi uffiċjali, bil-Malti flok it-Taljan. Mela, mill-Indipendenza, 1964, 'l hawn, il-metodoloġija tat-tagħlim tal-Malti u tal-ortografija ma nbidlitx. Il-figura ta' ġaħam baqgħet tidher mhux biss ġabra ta' ward, imma wkoll fid-delfin, il-ġojjin, bl-istess interpretazzjoni ta' qabel. Jiġifieri ma rawx li l-ġaħan idjota qed jikkritika s-soċjetà xorta waħda. Kien id-drammaturgu, dik dan dan huwa żmien importantissimu, kien id-drammaturgu Franz Lebeyer li bidel din l-interpretazzjoni f'Il-Ġaħan ta' Bin Ġemma, 1985. Fil-The Bilingual Writer as Janus, 1989, Ebejer kiteb li Ġoħan huwa l-varjant Malti, ara kif jiddefinih, ta' disa' mitt sena baħnan makak mitiku. Mela, l-idjożiji ta' Ġoħan f'kotba għat-tfal. Issa din l-informazzjoni, ippubblikata fl-aħħar tas-sena l-oħra Dottor Helena Tanti Burlo. Tgħidilna Helena Tanti Burlo li jservu dawn l-idjozziji, jservu ta' mezz pedagoġiku b'hekk it-tfal jitgħallmu ma joħdux il-lingwa letteralment kif kien jagħmel Ġaħan b'riżultati diżastrużi, imma jifhmu s-sinjifikat metaforiku u forom oħra ta' espressjoni minn kmieni u jkollhom moħħhom jilħqilhom. Mela, dan huwa li għandi hawnhekk, hawnhekk għandi l-ktieb li li kitbet kapitlu fih Doctor Tantu Burlon. F'dan ix-xogħol użat il-figura ta' Ġaħan skont fost l-oħrajn l-istudju ta' Mifsud Kirkop. Nixtieq nagħmel kumment dwar anke l-espressjoni ħafna drabi nużawha, pereżempju, ja ġaħan. Pereżempju, jien naf xi ħadd li qiegħed fejn naf jiena ħa jagħmel xi ħaġa b'sens mhux neċessarjament ħażin imma jaf li qed issir xi ħaġa li pereżempju jiena naħdem kif suppost, naħdem inħallas it-taxxa whatever, u ħaddieħor jaħdem u inti tgħid eh aħdem ja ġaħan. Min hu l-ġaħan? Jiena li qiegħda verament nimxi mar-regola, li jiena li qiegħda nimxi moralment tajjeb? Hekk tiġi. Għax il-persuna l-oħra, il-persuna li jagħmilha tal-ġaħan, huwa makakk. Ma nafx qed nis- x'qed- qed- qed- qed- Tkun ironika int imma meta tgħid taħdem ja ġaħan. Iva, imma imma Le, le, però imma però l-element ma- ta' ma- matul iż-żmien naħseb li kien hemm tidjieq fil-tifsira tiegħu. Għalhekk. U tidjieq għal għal sens iktar negattiv, jiġifieri li jqisu mir-repertorju tiegħu tneħħiet il-. Din il-mistoqsija ġejja mill-fatt li jien għandna nies. Kemm għadhom, kemm għadhom ħajjin fil-fond tal-poplu. Ġifieri mhux dawk li marru l-iskola u qrawhom minn ġabra ta' ward. Ħa ngħidlek minn fejn ġejja l-mistoqsija tiegħi. Jien in-nanniet, bħan-nanniet tiegħek kienu jirrakkontawli l-istejjer, dejjem bil-ħrejjef. Imma qatt ma rrakkontawli waħda ta' ġaħan, qatt. Qatt ma kont smajt b'xi ħadd jiena. Dejjem kienu jkunu ħlejjef ta' sħarijiet, dejjem. Imbagħad kienet ommi li bdiet tirrakkuntali ta' Ġaħan. Ma kontx irid niekol u tgħidli ħa ngħidlek storja. U fosthom kien ikun hemm ta' Ġaħan, imma kienu jkunu dawk ta' ġabra ta' wart, jiġifieri tal-flieles, tal-bieb.